Brigade Headquarter ah a thleng thung a, a pu chuan Lieutenant Colonel a kai tak avangin Fifty One Field Ambulance a command ta a. A pu ina Lieutenant Colonel a kai thla thum hnuah chuan Sickland Havildar a kai ve ta a ni. Chutianga a orderly a nih tih tak loh avangin a pu nen chuan an inthen a lo ngai ta a, a pu chuan hriat reng nan blackboard fountain pen tha zet mai zan khawthim hnuaiah pawh ziah theihna tur a nip eng phet phet a pe nghe nghe a ni. Tichuan ani chu Lawika, Loiko lama Fifth Burma Rifle a Medical Attach Havildar hna thawk turin an sawn chhuak a. An khawlama haw te chu sawi a sawi chi pawh a ni tawh lo reng a awm nghet tulh tawh tawh mai a. Chutia Loikawa Burma Rifle Medical Officer chu India lam mi chhim lam hmel fel tak mai Christian Medical College chhuak Doctor Captain Reddy MC a ni a. A ho chuan Salween lui kam Kawlho ramhnuai khua Tojua an tih maiah te chuan an awm a. Kawlho nen chuan an inang em em. Em maia Mizo te hi Mizo ang bawk a mei zu ve reng mai leh thingpui sen hang in reng mai hnam an lo ni ve a tin Mizo te ang bawk in vawk sa leh bawng sa te pawh an duh em em a rul sa nen lam an ei duh a mahse ui sa erawh chu an ei ngai lo thung a ni Kawl ho hian In ten thil ah pawh vai ang an ni lova, in an ten che lova, chutiang chuan Mizo ang mai bawk a in ei trawm a ka ti ang a, in hmuam pawlh in pawh in pawh in pawh a thil ti tlang ho thin an lo ni a, Mizo ai mah paw'n ei leh bar chung chang ah phei chuan an uar a, hmui hmer an ngaina em em a ni, chawhmeh duh tam hnam an ni a. Khawlaiah pawh eng thil pawh ei zel mai thei khatiang a, thil ei duh tak hnam an ni a. Chuvang chu nih pawh a ni maithei a ni. Hmelhriatah in hmuh phat pawh hian kawng danga inbet a lo chuan chawi ei tawh em? tiin anmahni kawl tawngin Tha hmimsa bi bila? tiin an in. Wiz thin an in eng nge an in be thin a ni. Chu an tawng chu an hre fuh a, tawng dang thiam uh si lo khan a thawk a phit a, an hman rim ber a ni chho ta a, chu chu he bung in a a thupui put chhan te pawh hi a ni a. Tichuan an Medical Officer in Charge Captain Reddy chu Christian Doctor fel zet mai a ni a, ral lakah pawh huai a khaw thlang indona lama a tel ve zawk chhung pawhin Kubrat thliar kara awm laiin huaisen lawmman tangkapui, military cross, MC a hmuh nghe nghe a ni. Tichuan anni ho chu Burma ram leh Siam tuna Thailand ni ta.

Loiko an thlen chhoh tirh lam kha chuan chuti takin Japan ral hi an hla hlauhawm em em lo va, an awmna chu a ama nawm nawm chuan a nuam ang reng viau mai a, a khat tawk hian an tawngthiam tha mimsa bibil a tih chu an hmang deuh reng bawk a, Chu an kawl tawng thiam chhun chu an hmang rim khawp mai a, Lalkaia daih vel thi an sawi ang deuh a ni a, Lalkaia daih vel thi pawh hi thil chi hrang hranga hman theih thi chi khat an sawina a ni a, chutiang ang deuh mai chuan kha tawngkam pawh kha an hmang rim a ni. Japan sipai lam chuan Burma ram chu thuang thumin an rawn tuam a, an rawn bei a, Burma hmar lam Kachin state atangin an rawn tuam a, tin China ram Yunnan province atanga rawn tuam an awm bawk a, chutiangin Central Burma rawn hma tu an awm bawk a, tiang chuan kawng thum in Burma ram kha rawn lak tumin an rawn bei a ni a. Chhim lam atanga an rawn nawr rawn nawr chho tur army khat bawk Gulf of Siam atanga lut chho tur nen an ni bawk a, Chung ho chuan thlipui anga chakin hma an sawn, an tawn kaw duai duai mai a, chhim lam rawn hma tute nen Manalei a insuih fin tumin chutiang chuan chhim leh hmar leh khaw chhak lam atang chuan Burma ram chu an rawn pal ta buan buan mai a, Japan ho chuan Chutia Siam, Thailand ram depa an awm lai chuan a rang ranga inhnuh dawhna tur thu pek hmanhmawh zet mai chu an hmu ta phut mai a. An thu hmu atanga darkar khat chhunga insingsa fel vek turin an rit a rum rum mai a, urgent message

An lo nghah rengna hmel nga zeta hla chu an pan ta muah muah mai a. Lawngpuiah chuan an inkhung sawk sawk a, lui mawng lam Mawlman khawpui Japan kuta a tluk hma chiahin an thleng thla a. Mawlman atang chuan a zana zanin Rangoon lam panin hmar hawi zawngin zanrelah an duk chhuak leh ta zur zur mai a. Tun hnua ka ngaihtuah kir leh chang hian a ti. Ka hlauh leh tak hnuhnawh chu Salween luipuia lawnga kan kal laia Japan thlawhna ina min vel ther ther reng mai, an rawn thlawk fua fua reng mai te kha nga ti nge Japan thlawhna ina khatia min rawn ti thuak thuak lai te khan min bawm loh tih kha ka ngaihtuah a. Ka rilruah hian vawiin ni thlengin a la cham a ni, a ti a ni. Mahse, Japan ho khan bawm lohna chhan eng emaw an nei pawh a ni maithei a ni. Rangoon, Rangoon pana rela an kal laite chuan Japan thlawhna bawk chuan a rawn thlawh hel leh thur thur thin a, mahse khawih hauh lova an chhuah danah khan rel kawng an chhut chhiat mai chuan nakinah an la hmang tangkai dawn a ni tih te kha an hria a, chuvang chuan an bawm lo ni te pawn a lang a. Rangoon an thlen hnu chuan Mingaladon ah an dah leh a, Mizo chu amah chauh a nih avangin Pu Thansinga hi a khua a har thin hle a. Ni thum chauh a awm hman a, ni khat chu siren hi a ring a ring mang kheng mai hian a rawn ri ruai ruai mai a, chu velah chuan a ni chu pawn a tlan chhuak a. Chung lama thlawhna ri a hriatna lam chu a thlir nak chuan. Japan thlawhna rual chuan van a vang zawng khi an rawn khar da duar mai a, eeh ni pawh kha an rawn hliah deuh thei titih khawp khan Japan thlawhna kha an rawn tam a ni. Bomb thlak lawk eeh bomb thlak lawk duh a mi pawh ni si lo chuan enge. An rawn tih thlaih ni ber hian a lang a, min zuam lutuk tawh pawh kha ni mahna a ti. Vanzawlah khian kawl ngo lenin, Hei Sava, i enge inzawm deuh duat a an thlawk ang mai khan tlangban zara khatianga hrui ang deuh tho a in. Phaman chho zut mai khan Japan thlawhna kha a rawn thlawk a ni. Chu Japan thlawhna sawm tam rual tam tak mai chu thawk leh khatah inzui zung zung an rawn bir thla leu zek zek chuan Rangoon khawpui dai fem leh a khawpui chhung hmun thenkhat chu an rawn bawm ta a. A au hian a au uar uar mai niin a sawi a ni. An bawm ri te kha meikhu intring thim nghut mai hi an bawm thlakna lamah chuan a ding nghal ngut ngut mai zel a. A ri han rap thlak zia chu a thawm ngawt pawh chuan ṭampui a thlen sa ringawt mai a ni. Ṭamna. Enge harsatna manganna kha a thawm atang ringawt pawh chuan a thleng sa ni hian a hria a. A ri lah chu a inphaman un un mai a, a inzawm chho zut mai a. Lei lam atangin kaptu an awm mumal lo tih an hriat chinah phei chuan ral muang takin an duhna zawn zawnah chuan an chhu ta zel a. A tirah chuan hmunhnih hmunthum atangin AA gun, an ti, anti-aircraft gun, a ri kha awm ve pheuh pheuh a, mahse Japan thlawhna khan a khatiang a, lo kaptute kha a bawm a, a kap a tuk zawlh zel a, mahse Japan thlawhna pali panga kha chu an kap thla ve ni awm tak a ni a, Bay of Bengal tuipuia a inbirh lut lai te pawh a hmu a ni. Mahse Japan thlawhna chuan mi a chal delh a hneh em avangin tihngaihna a awm lo va, chung chung kan lam a kaptu awmchhunte lah chu kar lovah khan an chhu chat an tan khan chetngaihna a awm thlawt lo va ni. Rangoon khawpui lam a an thlir a, rang vut mai hian chung lamah a lo khu chho thim ngup mai a. Chumi zan la la chuan Mandalay lama kal nghalna order a lo thleng a. An kal hma chuan Japan rochun theih thil tha awm ang ang kha an ti che vek a, a then an hal a, a then tuiah te an thlak bawk a. Tichuan mahni silai leh a mu tlem leh an silh fen Zangkhai thei ang ber kengin Mandalay lamah relin an tawlh chhuak leh ta nghal a. Pinmana rel chawlh hmun an thlen chuan Central Burma rawn hma thlatu Yangon Province lam atanga thirty three Japanese Army lo chhuak chuan Lasio atangin Meimyo an lo thleng tep tih message an hmu leh ta a. Meimyo phei chu Mandalay atanga kilometre sawmsarih mel sawmli vel chauh a hla ni si a. Mandalay an thlen chhoh vaih chuan Japan kutah an inbarh lut nghal dawn tih kha an hre si a. Hmelma kuta inbarh luh ngawt ai chuan tiin Rangoon lamah bawk an kir leh a. Tuifinriat lama puh chhuah theih dan remchang awm zawka an hotute'n an rin avangin Rangoon lamah bawk tha tho lo zetin an kir leh ta a. Tungu an thlen hma hman an thleng hman chauh tiin Rangoon pawh Japan kutah a tlu leh ta a. Chuti a nih si chuan An chan chuan mai an chan paw tluk ta lo tih an hria a, an chan a chau, an chan a che hle tihna a ni a. Chhim leh hmar leh khawchhak lam atangin Japan chuan min rawn suai ping ta tlat a, min rawn dang ping a tihna a ni a. Khawthlang lam ni se Bay of Bengal tuifinriat a ni bawk si a, tlan chhuah ngaihna a awm lo. Japan tan chuan bel chhunga sa, enge kan tih ang hneh tawh sa, man tawh sa, neih tawh sa tih ang tluk a ni a, niin thing zik bula zawng dan an sawi ang chauh a ni, dang chep tawh Kal ngaihna tur chuang hre lo a dang chep tihna a ni a. Tuifinriat lamah ni se, Ramri Island an rawn chuang kaiin Burma dep Bay of Bengal pawh an thunun tawh tih a chiang bawk si a. Tichuan an hotute chuan an sahimna tur a nih theih phawt. Chu a nih phawt chuan tiin mahni zawn zawna eng nge an sahimna tur zawng turin an se zawl chhuah ta ringawt mai a ni. Se zawl chhuah tih chu engmah intiam kamna pawh awm lo i a chhuah satliah chhuah tawp ang chi kha a ni a. An himna tur ngaihtuah khan an duh duhna lama kal turin an sipai te kha an chhuah ta ringawt mai a ni. Tichuan anni ho mi thenkhat chu Japan la luh lohna hmun a him zawng turin Prom lamah kal dan an hriat ang angin an kal ta ringawt mai a. An riltram tawh hle mai lehnghal a, British sipai ho lah chu a sing telin Japan kutah an inpe duai duai mai bawk si. Japan Radio lah chuan Burma ram hmar lam ram zawng zawng an lak tawh thu te an puang dum dum a. Tichuan an ni group Pu Than Zinga te group chu Japan la luh chhuah lohna ram zim te, lower, Irrawaddy han zet a, hmar lam Pegui ama chuan chaw lovin, chaw pawh ei lovin, chaw ei tur pawh nei tawh lovin an vak vai ta hnak hnak mai a ni. Kha kha eh hemi bunga kan zir theih tlangpui chu nia, a tlangpui tak tak in tiang khan kan sawi thuak thuak a, ih a lehkhabu kha uluk devin lo chhiar ula, engemaw hriat thiam loh palh pawh innei maithei kan hrilh fiah bakah khan Chutiang a awm a nih pawhin lo in en chiang ula, in hriat thiam loh teka uluk deuhin lo chhinchhih ula, zawhna in nei a nih pawhin engtik lai pawhin kan in zawt chhunzawm zel dawn nia, tuna tan chuan kan duhtawk leh phawt anga hun tha tak lo hmang zel ang chu.